Ladies, mi tin un pregunta. Aha, shoot. Boso lo ta di acuerdo si un hende muhe tin cu paga na un cita? Prome? E prome cita? E prome prome? Of no ta maak uit con un cita? No ta maak uit. E prome si mi no ta paga. Segun mi tambe tin tin tin manera tin manera. Un ongeschreven regel. E prome si. Ta kla ke koe no tin mas sita despues dje. M'a komprende, m'a komprende. Of a lo menos e la bisa bo for di adelanta ya. No baya, no baya. Wak, pa mi por komprende bo no. Un cita ta ora cu ene ta interesa den bo, conoce bo, anto el a invita bo, dus ami ta sali for di e punto di vista cu e ta paga. Ya tienes na es la duro si Melissa cu ora momento yega e cosa ta bira dutch treat. Yes. Of manera nos a split. No, pero di manera Silvetti a bisa ahora esi ta un indicacion pa ami cu ok nos ta Si. topa riba kaya bon. Ok bon. Si nos a conoce. Ba duna mi ahora un indicacion como ta como persona si. Yes. Ami no sa conoce aquí despues pero ami semper ta zorgo pa mi tin mi.

of regel e. Sí, a mi personalmente ta gusta esey. Dus por rato rato bo tambe por, bo sa, mustra e hende atenshon. Sí, pasobra no ta asina ku ta e so tin ku keda klaro. Bo ta mustra mane, ok, awor bo a yega, tur dia, ok, bo ta yega for wak ku e ta saka sènt. Saka sènt. Bèrdat. Korekto. Bo ta bisa den un relashon ta geven en nemen, dus bo sa, bo tambe ta yega pa un momentu ku bo ta, bo ta trist. Pero for ta di, for begin i a kaba, bo ta bini riba un style di ku no a kanta ken ta paga nan kos.

Awor ki nan ta bisa si aki si ku hende muhernan ta independiente, nan ta tuma inisiativa, ke men e por pasa berda. Ami sin sa kon mi lo hasi asin. Bo drumi e chansa bai lagau, Melissa. Yu aktiva. Nadie pasa bai e chansa, e ta dami chans. Mi ta ouder westjo nan, si sorry. Pero biniendo bek, Melissa bisa un punto importante awor ei. E hende muhé ke sintié malkriá bo ke konosé des e ora ei outomátikamente e hende muhé ke tin e sentimentu tambe ku ei no en bèrdat e tin interes òf bo sa el a tei kèr entonces e ta lanta un e ta lanta un sentimentu dushi e ta lanta un sentimentu dushi no wak den na kila lente di hende hòmbernan ke tei kèr hè si presis awo si fu ei bo den bakgè nan ke men ap ora riba bo. Bo a bo riba bo mes, ami riba bo mes, ya ora bo sa kaba ku tin un koko un ta shei shei. Sí, sí, ok, pero wak mane bai di, entonces eso ta mustra ku e ta interes sí. No. Mane den e kaso ku nos a bisa ku ok abo komo hende muhe abo a invita hende homber, enan bo ta asumí ku lo e paga pero bo no tin ku bai, bo no tin ku sali for dje punto ei. Bo ta abo a invit'é. Bo sa kiko ami lo aña great ku nos, ami a invit'é. Anto mi ta asumí ku kada hende ta paga nan kos, anto mi sa mi no wòri dushi. Oké, pero ese ta bo ekspektativanan. Bo sa komo ta bira, bo ta bira menea. Ese ta bo ekspektativanan, bo komprondé? Pero no ta debe por ta asina i si. Anto piensa bo ta paga òf nò den e kaso ei. Dòs si a bo a invit'é komo hende moe a invit'é. Si e paga òf nò, esei no ta eigenlik musti interes, pasobra tin ku ta paga e chèk kompleto pero despues nan ta mèsesj bo, nan ta èp bo, bo no tin e dje, telefòn ta será, ku esei tambe ta otro un kos. Dje si esei ta ègt ègt mustra interes, e ta bisa bo ku e dje sí, e ta bisa bo ku e dje sí, e ta tiki chip sí, pero. Pami e ta bisa tambe den, ya di ki forma e ta mira vida tambe. E pasobra tin hopi hende homber bardad ta bisa manera bo sa no hende muhé e mas si paga hende muhé a tal hende muhé a tal no abo ta yeka riba bo ami ta yeka rimi pero pa ami si ta prome date e ta mustra cu no e hende aki Pero por ta e hende gewoon no tin moda pa bay go all out. Pero net mi di bisa. E ora e por bisa mi ban Burger King faña e bai sa mi ban. Pa mi no ta maka si a mi no bai waka a mi no ta dushi mes con batata cu mango di un sinti cu forki cu cu batata dushi ey wak a mi pa a mi no un date no mester ta e restaurant di mas caro si bo treat mi of lo mai treat mi si bo bisa mi ban sali bo hasi algo un gesto leuk mes. Correcto. Ami ta aprecia e coi masha hopi mes. Bo sa cuanto date tin den Baskin Robbins djadomingo, Vania? Masha leuk mes. E ta gasta mas cu binti y cinco florin. Of compra e ice cream mes y na un caminda na un parke, un cos leuk. Masha dushi mes. Why not? Ke mende party ey pa ami, ami no ta worry cu e mester ta den un restaurant fancy, cu e mester ta kico, pero ami ta bisa si cu si foi prome cita bo pone cu ami mes tin cu paga mi cos,

Pero si mi ta den un relacion cu e persona si mi ta willing pa paga mi ta willing pa tri mi ta willing pa tin momento yuda maneha wak si nos por bay esaki of nos tin cu bay in otro esey ta echte un relacion pero si lo ta papia di si ta date anto bo sa bo vida mi ban wak un pelicula.

Guys, wak boso nan budget, wak e level di restaurant of unda precies boso ta bai ke checks nan. Anto semper tog be a gentleman. Yes, for sure. Cien por cien.